E historia di Hesus. Capítulo dos Hesus ta wòrdu presentá den tèmpel José i Maria tabata hudiu i nan tabata sigui e kustumbernan di nan nashon. Ora ku Hesus tabata tin seis siman, nan a hib'é serka señor di e tèmpel na Yerusalen. Esaki tabata den harmonia ku e Lei ku Dios a duna Israel, i Hesus mester tabata obedesido den tur kos. Asina Dios su Yu mes, e Prins di shelu, pa medio di su ehèmpel ta siña nos ku nos tin ku obedesé. Solamente e yu hòmber promigénito di kada famia tabata wòrdu presentá di e manera aki na e tèmpel. E seremonia aki tabata ta pa konmemorá e evento ku a tuma lugá hopi tempu pasá. Ora ku e yunan di Israel tabata esklabo na Egipto, Señor a manda Moises pa libra nan. El a bisa Moises pa bai serka Farao, e rei di Egipto, i pa bis'é, Asina Señor Dios ta bisa, Israel ta mi yu hòmber, mi primogénito. P'esei mi a bisa bo, Laga mi yu hòmber bai pa e sirbi mi, ma bo a ninga di lag'é bai. Mira, lo mi mata bo yu hòmber, bo primogénito. Éksodo kuater versíkulo binti dos i binti tres. Moises a hiba e mensahe akí na e rei, pero Fárao su kontesta tabata ta, Ta ken ta Señor cu mi mester obedece su boz y laga Israel bai? Mi no conoce Señor, y lo mi no laga Israel bai tampoco. Exodo sinku versiculo dos. Despues Señor a manda plaganan teribel riba e egipcionan. E lastu plaga di tur Tabata ta e matansa di e primigénitonan di kada famia, for di e kas di rei te na e kas di esnan di mas humilde di e pais. Señor a bisa Moises ku tur e famianan di e israelitanan mester mata un lamchi i pone un poka di e sangre riba e kozènnan di nan kas. Esaki tabata un siñal pa e angel di morto por a pasa tur e kasnan di e israelitanan forbei. I bai destruí solamente e egipsionan ku tabata orguyoso i kruel. Pa e hudiunan, e sanger akí di e Pasku tabata representá e sanger di Kristu. Pasobra na su debido tempu, Dios lo entregá su kerido Yu pa wòrdu matá manera e lam chikó a wòrdu matá, pa asina tur ku kere den dje por wòrdu salbá for di e morto eterno. Kristu ta wòrdu yamá nos Pasku. Mira un Korintionan sinku vèrsikulo shete. Aki e siguiente ta wòrdu bisa, Pasobra Kristu, nos Pasku, tambe a wòrdu sakrifiká. Dor di su sanger, pa medio di fe, nos ta wòrdu redimí. Mira Efesionan un vèrsikulo shete. E ta bisa lo siguiente, Den dje nos tin redenshon pa medio di su sanger. Miéntras ku kada famia na Israel tabata trese nan yu hòmber mayor na e tèmpel, nan mester a kòrda kon e yunan a wòrdu salbá for di e plaga. I kòrda kon tur hende por wòrdu salbá for di piká i morto eterno. E yu ku tabata wòrdu presentá na e tèmpel tabata wòrdu tumá den e brasanan di e saserdote i e tabata wòrdu hisá riba dilanti di e altar. Di e manera aki e tabata wòrdu dediká solemnemente na Dios. Despues, ora ku e wòrdu duná bèk na su mama, Su nòmber ta ta wòrdu skibí den e ròl òf buki ku tabata kontené e nòmbernan di e primogénitonan di Israel. Asina, tur hende ku ta wòrdu salbá dor di e sanger di Kristu, nan nòmbernan lo wòrdu skibí den e buki di bida. José i Maria a hiba Hesus na e saserdote manera kon e Lei tabata rekerí. Kada dia e mamanan i e tatanan tabata bini ku nan yunan. I den José i Maria e saserdote no a mira nada diferente for di e hopi otro mayornan ku tabata bini. Nan tabata simplemente hendenan ku tabata traha. Den e yu Hesus, el a mira solamente un kriatura tierno. Ni un ratu so e saserdotenan a pensa ku na e momentu ei e tabata teniendo e Salbador di e mundu den su brasanan, e Suma Saserdote di e tèmpel selestial. Pero e por tabata sa. Si e lo tabata obedesido na Dios su Palabra, Señor, lo a siña el e kosnan aki. Eksaktamente na e momentu aki, dos berdadero sirbidó di Dios tabata dá dje tèmpel. Esta Simeon i Ana. Tur dos a krese bira bieu den su servisio, i el a mustra nan kosnan ku no por a wòrdu revelá na e saserdotenan orguyoso i egoista. Na Simeon, E promesa a wòrdu doná ku e lo no muri te ora ku el a mira e Salbador. Mesora ora ku el a mira Hesus den e tèmpel, e tabata sa ku esaki tabata esun primintí. Riba e kara di Hesus tabata tin un suave lus selestial. I Simeon, tumando e yu den su brasanan, a duna alabansa na Dios i a bisa, Awor, señor, bo ta laga bo sirbidó bai na pas, segun bo palabra. Pasobra mi wowonan a mira bo salbashon, ku bo a prepará den presensia di tur pueblo, un lus di revelashon pa e paganonan, i e gloria di bo pueblo Israel. Lucas dos versíkulo binti nuebe te trinta i dos Ana, e profeta, a yega serka i a kuminsá duna gradisimentu na Dios, i a sigui papia di dje ku tur esnan ku tabata spera e redenshon di Jerusalen. Lukas dos versíkulo trinta i ocho. Asina e ta, ku Dios ta skohe hendenan humilde pa ta su Testigunan. Vários bia, esnan ku e mundu ta yama grandi ta wòrdu pasá por altu. Hopi ta manera e saserdotenan i gobernantenan hudiu. Hopi ta ansioso pa sirbi i honra nan mes, pero ta pensa poko pa sirbi i honra Dios. P'esei, e no por skohe nan pa nan konta otronan di su amor i miserikòrdia. Maria, e mama di Hesus, a keda pensa riba e profesia profundo di Simeon. Miéntras ke tabata mira e yu den su brasanan i a kòrda kiko e wardadónan di karné di Bètlehèm a bisa, e tabata yená ku un felisidat di gratitut i un speransa briante. Simeon su palabranan a hiba e profesia di Isaías na su mente. E tabata sa ku e siguiente palabranan maravioso aki a wòrdu bisa tokante di Hesus, E pueblo ku ta kana den skuridat lo mira un gran lus. Esnan ku ta biba den un tera skur, un lus lo lusa riba nan. Pasobra un yu a nanse pa nos, un yu hòmber ta duná na nos. i e gobernashon lo ta riba su skouder. Su nòmber lo ta Konsehero Maravioso, Dios Poderoso, Tata Eterno, Prins di Pas. Isaías nuebe, vèrsikulo dos i seis.